umrii naa dheeradhaa hundi keessanuu isin jaaladhaa wallah. Ummanni no na bira nama dhibba afur moo maaltu jira sagalee kiyya kana seenaaf haa kaayyattu oromoon wayiin jechuu barbaada Rabbitti isni kadhe ummata kiyya dhumarrattis arguuf teessanii Wallaahi hohooyiin tun booda waan isiin taa'uu teessu isin hundi walumaan agarree tuffachuu teenya. Namoota bakka itti dhiqatanitti hin goggooyfanne, namoota bakka ciisan hanga halkan bari'uuf hin rafne, namootni kuni booda booda dhuma isaanii walumaan laala. Dhumti isaanii akka hoomachaati. Hoomacha agartanii miti hoomachi tokko yeroo buf buf jee akkana qabatti akkanumatti harkatti nama hafee badaa miti wanti amma mamicootaa irratti dalagamaa jiru kuni akka hoomacha tehe hafu shakkii hin godhina anaatu isinin jee hoomacha shakkii takka hin godhina dhugaa rabbii. Amma akkana micoo sanatti gammaduun istaayil adda addaa irratti maxxanuun foot viidiyoo garaagaraa irra poost godhuun suuraa garaagaraa irratti poost godhuun daa'ima isii irratti irratti akkasi caffaruun kun hundinuu booda hoomacha ta'ee hafa naa mana kanaaf waan tokko sitti hin dhaga'amini mooraalii keetiin booni zeenabaatii waan tokko sitti hin dhaga'amini ummanni kana ta'uun isii carraa qabeettiidha namaaf jettee karaa isii irraa hin maynee. Nama if jaalachiisuudhaaf rifeensa qullaa hin deemne, nama if jaalachiisuudhaaf dabbaa banattee dabbaa isii ala keessa hin deemne, nama if jaalachiisuuf mogolee banattee mogolee isii qullaa hin deemne, nama if jaalachiisuudhaaf qoma isii banattee qoma isii banaa hin deemne. Isinii galee? Naa amanaa anaa isiniin jee. Kanaaf. Wanti jachu dandesi sini gale we love you nasra i love you too omani my king sini gale thank you so much kanaf midhamte ok dhugaa irratti yoo midhame rabbiin sii guuta bar dhugaa irratti ati midhamte taanan rabbiin irratti hin dhisu warra shiraa sabbeen

baay'ee si fayyada. Sii galee? Dhageettii bifa baalagummaan hawaasa biratti arkachuu irratti si gargaara. Garuu wanni inni miidhu maali? Numa beeyna bar. Wallahi osoo beeynu goona bar. Rabbi biratti qabrii teetiifis azaabatti si harkisa. Gara nama hubataa fi hayyuu fi warra namoota muslimaa birattis si salphisa. Gara tuffiitti warra muslim- muslimoota biratti faa addunyaa irratti si tuffa- akka tuffattu akka tuffa- tuffatamtu addunyaa irrattis si gale aakhira si geessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Eh, Kanaafi eh, kabajamtoodha akka kiyyatti qaaliidha na biratti nama sharafa qabu. Nama suuta dubbatu akkuma isin jee nama mana sisirasirataan gootee dhiqatuu jechuun sirreessuu. sii gara daa'ima sii qabachuu nama is- nama jaalattu wajjin kabajaan dubbachuu kan ammataa waliin qabne hin banattu yaa fooxaa ofirraa hin futu qofa hin uffattu mogolee banaan deemtu if waxxartee qaama uffata qaama sii ala baasuun hin deemtu maal kun sir dhugaa jiru Siin gale sirriidha. Nan jaaladhaan amma siin kabajaanii obsa qabdi. Kanaaf rabbi hojjaa jiraatu jennaani itti hontolaa maramtu. Ee an nama dhugaati rabbi isni kakadhe an shiraaf harkan kannu bar an dhageetii arkachuuf beekamtii barbaaduudhaaf waan ittin amanne hin dubbadhu bar nam ammaas an na beektanii fuula namaa hin barbaadu bar oromoo kiyya nan beektanii an namarraa dhageetii arkachuufi namni haa na faarsuuf soban dubbadhu mi na beektanii mediyaa kana irratti mi maaliin na beektan nasraa maaliin na beektan obboleetii tiyya yoo tees dhugaan itti himaan obboleessa kiyya yoo tees mee dhugaa rabbi immoo Anaa sodaa dhaba dhuga betan mee galata irraa fa wari galatomi jechaa jirta mee akkamitti akka nasra tesan itti betan haadha dhugaa haadha haqaa ta sodaa hin qabne sa ta fuula nama irraa hin barbaanne hmm? akkasitti na betan miti an hin sobe yaa nama dhugaati akkasitti naaf beekan akkasitti na beetan laal oromoo tokko maaliif Rabbiin haqarraa karra bane. Dhugaan ka Rabbiiti. Isinii galee? Kanaaf haqa walii dhooysuun, fakkeeyfachuun, jaalala ilma namaa biraa argachuudhaaf cubbuu dubbachuun yookaan fakkeeyfachuun gaarii miti. Hin barbaachisu bar. Dhugaa Rabbii. Maaliif yoo arra salphatte? Yoo arra dhugaa irratti salphatte arra jechu gaaf tokko dhugaan kee bakka arkatee darajaa guddaa arkatta. Galatoomi maggee tiyya. Yoo ammo haa dhugaa argadhu, haa ordensii arkadhu, dhageettii haa arkadhu, faaruu ilma namaa biraa argadhu jattee arra dibbee tumtee olola haasooytee waan feete goote arra ol kaate dibbeen tee ni faarfamta. Garuu osoon beeyne lafatti bat. xag jattee lafatti hafta. Maaltu gaariidha beektanii ummata kiyya gaa? Akka ilaalcha kootti dura arranfamtee yoo booda faarfamte ati carra qabeessa yoo dhiira taates. Dhalaa yoo taates ati carra qabeettiidha. Duruma kana hin faarfamin. Dheessi faaruu dura faarfamuu kanaati. Sodaadhu dhugaan siin jaa bar. Dura faarfamtee booda baxxag jechuurra dura kana arranfami. Maaliin arranfamta? Yoo dhugaa dubbatte qofa ni arranfamta. Yoo haqarra ciccite qofa ni arramfamta. Ni sa- ni xiqqaatta. Sii galee garaa ni qallatti malee hin cittu jaanii miti. Garaa ni qallatti malee hin cittu jatti Oromoo. So dhugaan kee yoo qallates guyyaa takka baata. Itti ol qabattutu dhufaa miti. Kanaaf ati nama dhugaarra ciccu ta'ii, nama hin sodaanne ta'ii, nama ofitti amantummaa qabu ta'ii, nama abdiin kutanne ta'ii, nama murannoo qabu ta'ii. Yoo amriin Rabbii si dhuftee duute malee galma geessee gammadda gaaf tokko. Saba kee birattis dhageettii guddaa argattee kabajaa guddaa argamta argatta. Gaafa dura kana funnuq funnuq funnuq jette. Funnuq! Funyaan kan wal qabdee yeroo tokko tokko harreen bakkatti wal geessetti harreen dhaltuu fi harreeleen kormaa yeroo wal geesse bar coqorsu bakka coqorsaatti gaafa geessanii kan naqan

Nyaa kana kana so qaa gooti wo harree jarjartuun asirra qaa gootii mi haa haa haa haa jettee dirree keessa ceeti. Maafin kana isin hin geeni beektani? Maafin kana isin hin geeni beektani?

Dhaggeeffadhu utuma ussi. Yoos yoos ija si baasanis ati lafa laali dhuguma kee sana irrattiti. Gaafa si arrabsan dhugaa irratti ati cichitee gaafa si arrabsan nama akkam fira arrabsita beekta osoo hin sodaanne namoota gurguddaa hawaasni kuni dhaggeeffatu. Gaafa inni mooraalii si dhahuudhaaf olola sirratti sirratti sirratti oofuuf ka'u hin sodaatin. Itti dhoosi. Sagalee tee ta akka rasaasaa beeytu wajjin itti dhoosi ifirraa dhorki. Ati ka akkanaa ka akkanaati maal na goota? Ati ta akkanaa ta akkanaati maal na goota? Ani nama akkanaa akkanaati sin sodaadhu. Wal beeyna jettee dhugaa ifirraa itti himta laa. Nama akkasii maaliif seeta? Osuma ati dhugaarra cichituuti inni ololaan ol deemaa jiraami si gad buusuu deema. Si gad buusuu fi hawaasa bira si xiqqeessuu barbaada. A- to- Osoo humna hin taane arraba isaatti fayyadamee afaan isaatti sun tooftaa arrabaa jedhamti. Sii galee kan ol keessa galee baasee si arrabsuuf si xiqqeessuudhaaf hamuunee fiigu san immoo hin sodaatin An nama kabajaa qabu, an nama dhageettii qabu jattee yoo timataa qaqqabde akka wallaaltuutti si fudhata yookaan akka wallaalaa si fudhata. Suma kan haqa guddaa saba kee biraa qabu kana akka waan ifii haqa sirra caalaa ummata biraa qabuu if fakkeessee gaafa dubbatu itti haxaa'inaa siin jee. Dhugaa hin sodaatin abbaa feete hin sodaatin garuu itti hin dogongorin. Cubbuu keessa hin seenin. Waan inni sin goonetti jarjartu. Dhugaa sanirra dhaabdee itti cuqqaalta. Sii galee? Kanaafi lammii koo wal haa kabajnu, wal haa dhaggeeffannu, wal haa guddisnu, yoo dogongorre wal haa gorfannu. Irra caalatti bareedaan maali? Dogongorri yoo jiraate wal gorsuu. Sii galee? Wallaalummaan yoo jiraatte wal barsiisuu. Isinii gale? Amma yeroo amma jirru social media kanarra maaltu jira beekta? Eh, Oodensii maallaqaan walii bituu jira. Kijibaan walii bituu jira. Oodensii maallaqaan sii bitan sirraa haftu. Beekamtiin gurubbii jaarratanii gurubbiidhaan si ol kaasanii sirraa haftu. Kana didaan. B. Gurubbiidhaan si ol kaasan booda si kuffisti, si xiqqeessiti. Ati nama kaayyoo qabu taatee, nama xurree irraa hin maqin taatee ni jabaadhu. Hin arrabsame jettee abdiin kutin. Wallahi naas sin jee bar. Nin salbadhe nan kabanye jettee hin rifatin. Akka abol uffaan nan laalle jettee mataa gadi hin qabatin. Dhugaa qabda bar. Ati faarfamtuudhaas, beekamtuudhaas yookaan ati beekamaadha. Odens booda dhufa. Dhugaan dhufee dhufa. Dhugaa wajjini wanni hundi. Shiraan. Leelifamtee, dhaadamtee, boontee, dibbeen sii tumamte warri seenaa qoratu jira. Warra osoo meediyaa kanarraa koomantii hin barreessine siif hin goone, sheer giiftii siif hin kannine, warra taa'is dhaggeeffatu jira bar. Warra dhugaan eessa dabde, sobni eessa jira jee taa'ee si dhaggeeffatu. Akka si duba jiru beektaa garuu? Beektaa? Giifti siin kanu inni. Koppilinki siin godhu. Taap taap siin godhu. Koommanti siin barreessu. Si xinxila. Si gamaaggamaa jira. Si madaalaa jira. Warri akkasii warra dhugaa wajjin daandii daandii dhugaa ta'u Oromoo irra jiru. Gaafa dhugaan oofamtee bikka takka dhufte Ati nama sadarkaa guddaa irra jiru qilleensaa wajji bubbisuu miti ammoo. Sini gale. Kanaaf waa hedduu haasofne. Waa hedduus dubbannee jirra. Eem, Keessattuu yoo ati dhugaa irratti falmitee yoo ati loltee faa maraattuu faa siin jechuu danda'an. Yookaan wallaaltuu faa siin jechuu danda'an. Kana bakka kan nuun qabdu. Wallaaltuu isaan siin jedhan maal si galcheeti? Maraattuu san sin jani mal si galcheeti. Dhufanii ammas mal sin jan kabajaan qabdu faa sin jani bar. Kabajaan qabdu naman kabajju faa sin jan. Sin gala. Kuni waan hin arke ani. Kanaaf gurran kanneen. Ati nama kabajaa qabu garuu osoo dhugaa gartuu soba dubbachuu diduu keetutu ka- nama kabajaa hin qabne si godhe. Kabajaas ni qabda kaati. Garuu dhugaa dabte osoo agartu yoo baalarra qabuu didde maraattuudhaati. Yookaan nama kabajaa hin qabne siin ja'a. Adiree kabajaa sobaa argachuudhaaf dhugaa dhoysitaa? Never ever. hin ta'u. Akam kanaaf gurubbiin hawaasa kee sii ta'uu qaba. Gurubbiin kee ka si jaalatuuf ka si jibbu hawaasa kee ta'uu qaba. Namni kumni shanan san kumni sadeen kuma shan keessaa kumni sadis jibbees kumni lama yoo si jaallate turee dafuus kumni sadeen san booda gara kuma lamaan kanaa dhufa. Dhugaarra jirta waan ta'eef. Dhugaa fi sobni wajjin hin deemu. Sobni eessallee sin geessu. Hin dandeessu wajji deemuu. Soba kana tinnistee tinnistee tinnistee tinnistee tinnistee dadhabdeeti jalaa hafta. Dhugaan sin hifachiisu. Sitti sin ulfaatu. Si sin qaanfachiisu. Sin salphisu. Yoo dubbattees kabajafte mooraalii qabda ammaas yoo soba kana baay'iste hedduu faarfamte boru maaliin dhageeya jettee yaadaan bulta bar maal naan jaan gurra kana qilgoota dhiiroo narratti dhageeyamtee wanni kun narratti beekamtee wanni hin godhu jiru kun sammuun kee boqonnaan argattu bar Cinaachi kee hin ciisu hirriba gaarii. Shira hojjetaa jirtaa mi? Yeroo hunda yeroo dubbattu if sodaataa dubbatta. Yoo dhugaa qabaatte immoo sagalee feetu dhawwaayitee dubbatta. Feetu suuta dubbatta. Feetu tasgabbooyitee akka kiyya kana dubbatta. Yoo feete yoo amma isiniin gorsaa jira isiniin- isinittiin himaa jira malee yeroo dhugaa dubbadhu ani ni lola ni beektanii mi? Sagaleen ol kaasa bar Nasraan. Nasraa yeroo sagalee ol kaaftu san nama meeqaan maraattu jee jala barreessa. Wayi lakkoofsa beektanii? Maaliifin akkasii jedha dhugaan na dubbisa. Dhugaan sin teessisu. Dhugaan s- onnee si godha. Paaworii sitti godha. Hin beektu. Kan si hoogganu onnee kana si oofa si jala. Isin galee uummata qashti. Ummata jaalala dhugaa argadhaa dhugaa keetii warri jechaa jirtan isinin jaaladhaa boru karaa dheeraan deemuu deema waan ta'eef du'aayii naa godhaa warri nagayaan bul guyyaas illee nagayaan oolaa warri halkanii illee nagayaan naaf bulaa yeroo tokkoo